Blaz madi.
Yay. Tsoka pano. Makaraigwa here? You just don't barge into private property without consulting the authority at the gate. You know what I run this establishment. Ah, mdaraka. Ndafunga kuti ndonoona zvinhu zvangu pa reception. Zvandavinga kuno zvi wavinge toda kutsvaka basa. Ruwangu rokona ndiitira. Ruwangu.
Basa rei? sakisi Ah, usadaro hapati zvemabhendi pano uh, pepe kale Ah. tamba rumba yacho toni Ah, usadaro kana ndiri kuda kutsvaka inonzi kana ah, landscaping naye waya mazibhompilo wakarowaya Ah, wangu ndine chituvo dzamba kuimpresa ka bamnini bamnini kana muchiyawo job interview look how im dressed department haa ah, unenge wakapinda basa zuro chiteki chichiripo burukwaiewa majaira magard anopfeka masecurity anopfeka nezvemubhero i am the only iso certified security guard across subsaharan africa this is to show you that yakatengwa mushop not kubhero This is an affirmation. Zvasiyana nemaglass ako wakatora pamarket. Pa, pa right. Nyaya iri pano ndiyakamira so. You just don't get in there without having the preliminary interview. Tiri kunzwisana? Right. Iwe unombonzani kwewe? Ndonzi mukoma Tonde. Ende ikoko ukasvika usina kutowana mukoma Tonde. They will simply turn you back. Kana uchida kana uchida ndokuregedza woinda ha ndinyore zita saka zita rako apa ndimukoma here kana kuti nditondi tondi mukoma ndosenim yes oh.
i'm british mukoma tonde ha its okay right full name sekuru vabheka
sekuru vabheka e eh. first name ndiani ndivabheka senem ndiani sekuru allright mune chitupa shamwari interview autonditisa interview ndati mune chitupa here yes or no ah,
pandakaita accident ka zvinhu zvangu zvakarashika ndopachakadambuka futi nepakati but it was okay zvacho number dzechitupa
nhau iri panapa ndatoona kuti mune confusion imi mune here certificate redna redna we're having machallenges people getting there they still investigation we go to court toonekwa kuti ah mutupo unoto nemunhu sine mahaizi yake you are putting a crime on the wrong person imi muri kuzviti sekuru vabheka vabheka sekuru tozoona kuti pamwe mutupo wenyu ndimoyo nekuti kuve kwaitwa madna we need you to bring your dna test results here this is an iso certified company that has got headquarters across all the 66 nations of africa not mentioning south pacific asia not mentioning the americas ah, wakuzochinyanya chirungu handina kudzidza but chirungu chako ichichi wakachidzidza kupiwo ndati we are stop talking about my english uya nedna sitikuti kuti ndiyo sekuru wabheka kana usina kuenda kuta dna test i can't allow you even muinterview tokuinterviewa sei tisingazi kuti ndiwe here sekuru wabheka wahausi mazuva ano nyaya dzatekeshera idzi kungodai mwana azi wake mwana wamwana azi wake mwana azi wake tondori wangu hona first pay yangu kahafu ndokupa you don't bribe an officer of the law i am handsomely paid here i know my job i do my job stop trying to bribe me don't bamari
huya nedna certificate nekuti hauna kurongeka right now you want to bribe me taura mari yakanaka i don't want to be bribed here i am very straight forward iso satisfied security guard across subsaharan africa ndati hafu iyo nekuti pana apa uda kuyazoenda pana apa wakapfeka kunge pepe kale kunge sakisi haunzi kuti kunge loketo kunge uda kutemba rumba kunge zvakata nathomas makeno achiimba mugove why are you troubling me salary yako ye3 months nechitora ini nekuti ukada kundinetsa zvisiri zvezvo then i cannot tolerate that salary yako ye3 months nechitora saka if you don't if you're not organized please go out
salary ye3 months
nekuti panapa hatiemploye mathags people that are trusted look at kahetwe kafeka kabukaka ihetofeka manatsvaka basa iyoyi Yete vana mashaka basa hii. Sigwa na sekuru vangu ka. Oh, unaka pa zvenhaka pana pa uchikuri kuti uchikopfuka pana pa mzini kopfuka. Saka ndokupa pay yeyi. 3 months pay yako yese. Right, good, good. Sekuru Abeka. Uya mukuru tonde. Sekuru Abeka.
Tonde rai.
Saka saka zvamunoita
Muramba muri straight eh. moenda pareception apo munoona musikana anonzi eh, Jane, musamuti Jane, eh. anonzi Jane, anonzi ani? Jane. Ah, Jane. Jane.
Eh, akamboenda nemasiwo ese akadhipotwa saka haadi kuti usazvitaura zvandataura izvi. Anonzi Jane. Wosvika kuti Jane mukoma Tonde vadhinda. Kungodaro kuti mukoma Tonde vadii?